kurugayo omu mitwe yaitu eyagarukozesya ekiza mbaase kuba ningakureetera omu bwijwire kuri ni watogin tv ndi eva sagankwasa minisita w'enshonga z'awa mukuru w'eihanga orwo ni minisita mary babalanda Yarigayo yarangirira ngu ekiro kya NRM, ei baingi barikumanya nka NRA, nikiija kuba nikijaguzibwa ebiro abiri na mukaaga eby'okwezi oku kandi nibaija kuba nibakijaguririza omu kyanga kya Busoga. Omuri eryo izooba, n'abantu abakoreire eihanga ebirungi nibaija kuba nibaheebwa emidaari nk'akasiimo. Ka tubireebe. Statement, Seeks to inform the public about the thirty eighth NRM

Kuruga omuri Busoga, omureeberezi w'amakanisa g'abarokore ab'ekyanga ekya Busoga ahansi y'omukago gwa NAFBAC, ogwo ni Bishop Edward Munene arugire yashaba gavumenti okuguma neekwatanisa n'amakanisa g'abarokore obutoosha Okureeba ngu nabwo gaayekurakuranisa ebyona abigambirwe babaire nibamwimika nk'omureeberezi w'ekyanga ekyo. Ka tubireebe. To be commissioned Okuba ngayawurirwa into the office mu ofiisi of the Regional Overseer y'obwa Regional Overseer of Busoga Region. owa Busoga. I take this opportunity to present you Bishop Munene. Nitwara omukisa gunu okwarura Bishop Head Munene.
Kabaire kari akaare k'amaani amashemererwa akandi hoona n'okujaguza bwanyima y'omuriisa kandi omuheereza wa Mukama Bishop Munene Edward okurugayo kandi hoona atyo akeemekwa.

n'okuhamibwa ku niwe Bishop araayebembere aha kyanga ekyo ekya Busoga kandi atyo akaguma naabakwatira ebendera nangwa n'okubakiikirira n'okureetaho enkurakurana omu kyanga kyabo ekya Busoga. I, Bishop Munene Edward, hereby promise to respect, maintain and defend the Constitution, rights, privileges and liberties of this region. I will defend the word of God and lead the people with truth.

Help me God. Hallelujah!
Ahari sha mukaaga z'omu ihangwe hoona Bishop Edward Munene ayebembeirire n'abandi baheereza kandi ba Bishop b'ebyanga bitari bimwe na bimwe babaasize kuhika omu mwanya aha yatebeekanisiibwe emikoro y'okubaasa kumwemeka nangwa n'okumwahura okuruga aha bandi beebembezi boona. Kandi hoona abantu batyo nikwo kubaakiira bakateera akaari.

Bishop Edward Munene bwanyima y'okurugayo okuteebwaho emikono kandi akashabirwa atyo n'okushukwaho amajuta, hoona arigireyo n'okuheerezaayo obutumwa bweye arikusiima buri omwe weena abaasize kumukwatiraho okugyenda omukoro ogwo kureeba ngu gwagyenda omu maisho kurungi kandi hoona hataine kiguteganiise kandi ayongyire n'okusiima gavumenti y'eihanga rya Uganda okuguma nekwatiraho amakanisa g'abarokore ekyakugira ngu eki nikiyongyera entunguuka omu ihanga erya Uganda.

At the end of the day we shall have a very vibrant and prosperous population because the biggest population right now are youth and we have them in their big numbers.
Abareeberezi b'amakanisa g'abarokore ahabw'ebyanga bitari bimwe na bimwe okwetooroora eihanga rya Uganda nainga shi ba Regional Overseers hoona nabo bongyeire n'okugamba aha mukoro ogu n'okugamba aha mukago ogurikwangwa ogwa National Fellowship Born Again nangwa n'ekikuyambaho ahabw'enki nibagyenda n'omumaisho n'okuteeka aha beebembezi batari bamwe na bamwe b'ebyanga. Amazina gangye niinye Bishop Tumwebaze Joseph orikwebembera abarokore ba Southern Region tugyete Greater Masaka. Turi omu kugyezaho okutereeza structures zaitu okureeba ngu nitutongoza abebembezi baitu abakwebembera Regions, abarikwebembera Provinces, abarikwebembera Districts, n'abarikwebembera amakungurira. National Fellowship Structure neetandikira ahaiguru, eshomera kimwe ehikira kimwe aha muntu w'ahansi ogu orikusapotinga church. Turiyo nitukora eki, one, okworeka gavumenti ngu turi organized kandi nitwikiriza ngu Baiburi neikiririza omu mitendera y'obwebembezi. Ruhanga ku yaabaire naahanga yaagira ngu yaahanga omuntu omu kishushani kye, Hariho Ruhanga Omwana, hariho Ruhanga Ishe-itwe, hariho na Ruhanga Omwoyo Orikwera. Ebyo byona ni structures z'obwebembezi. Kandi yaagira ngu tihariho orije ahari Ishe boona atarabire omu Mwana. Ekirikumanyisa waaba otarabire omu Mwana nooba wa jumpinga over. administrative and leadership structure so turiyo nitukora eki ekindi kyakabiri kugira ngu tugire eiraka rimwe omuri gavumenti yaitu tugire obwebembezi buturikutamu ekitiinisa niyo enshonga ahabw'enki turiyo nitukora emikura egi My name is Bishop Tom Godwin Soyekwo. I am the regional overseer of Elgon region, Eastern Uganda. And so we would like to thank God so much for what's happening.

Ninsiima mukama ahabw'okuba naanye ndi ekicweka aha rumwe kandi twena tuba twine okwija hamwe so tukabaasa kugyenda kwemerera na mugyenzi waitu nk'oku arikuba naija kandi okwakana ebiro bishatu twena nituza kuba turi aha nkore kwija kwemeka kandi Bishop Silas Tayebwa. Mbwenu nikyo ekirikuba nikikworeka ngu nooba waatongozibwa, waashukwaho amajuta, waarangirwa omu butongore kutandika emirimo y'obwa biishopu y'emyaka etaano erikuba ekuhairwe Konsititushooni yaitu y'abarokore.

Ow'ekitiinisa aritwara Rebecca Kadaga hoona nawe arigye n'okugira ngu byona ebi baamushaba na mukuru w'eihanga ebi yaarugire akabaraganisa naija kubimutsya kandi aine obuhame ngu nibiija kukorwa.

za Asiimwe Kagyesi ahabwa GNTV agarikwotsya.
Omubiri gw'owabaire ari omunyeshengyerokaz ari okujwekyera disiturikiti ya Dokolo omu bakyara ogwe ni Hon Cecilia Ogwal gwihikire aha kishaayi kye Ntebe eizooba eryanyima bazyo kandi obwe gurikwihwa omu ihanga erya India ahu yabaasire kuba nafeera arikwitwa oburwaire bw'ekookoro. Reka tubireebe.
Eizooba rya nyimwabazyo hoona omubiri gw'oyo ari omuny'eishengyero kukikiirira abakyara ba disiturikiti eya Dokoro ow'ekitiinisa Cecilia Atim Barbra Ogwal gugarurirwe omu ihanga erya Uganda kandi hoona gwayakiirirwa enkuyanja n'enkuyanja y'abantu aha kishaayi ekya Entebbe International Airport. Omu bantu ababaasize kuhika aha kishaayi okubaasa kwakiira omubiri gw'omugyenzi habe harimu ori omugambirizi w'eishengyerwa ry'eihanga erya Uganda ow'ekitiinisa Honarebo Anita Annet Among hoona kandi n'abandi beebembezi batari bamwe na bamwe ab'ekibiina ekirikumanywa nk'ekya UPC nangwa n'abo ab'ekibiina ekirikumanywa nk'ekya Forum for Democratic Change hoona nangwa na iba w'omugyenzi Rakesh Ogwal nawe abaasize kuhika aha kishaayi aha kwakiira omubiri gw'omukundwa we. Abaabaasize kuhika aha kishaayi hoona baabaasize beegaaniiraho n'omunyamakuru waitu kandi hoona bariyo nibakworeka obusaasi bwabo barikugira ngu hoona eihanga rifeereirwe omuntu w'amaani kandi obaire aine ekitiinisa. Ti ekibiina kyonka ekifiiride, ne Uganda efiiride nka Paramenti n'ensi yoona. Omukyara onu abade ayogera amazima, arwanira oburungi bw'ensi, arwanira eidembe ry'abantu boona, ti ari kubya enguzi, ti ari kubira oruda. Buri bi ayogera, ayogera by'amanyi ti kituufu. Reero obu ogenda yakuha amagezi nakuha nka bwegari. Shoboba oraba Gavumenti ebade emwesiga, ife ekibiina tumwesiga, ensi yoona emwesiga. Tumuraba

kuba aha kisaana. Until the time of her death we've been together on the same committee. Very informed, very experienced. Abu ayebembeireho nabo hoona omu kibiina ekirikumanywa nk'ekya UPC nainga shi Uganda People's Congress omu bwire bw'enyima nabo bari gye haihi n'okugaaniira n'omunyamakuru waitu bakworeka ahabwaki eihanga rifeereirwe.

Orudereeva w'omugyenzi hoona nawe yarugayo kuganira n'omunyamakuru waitu arikworeka ebi omugyenzi agyenzire omu maisho n'okumuyamba kandi hoona oku abaire ari omuntu w'amaani aha rubaju rweye.

the government of Uganda will hear the cry of our people. Omugyenzi naija kuziikwa eizooba ry'orwamukaaga esaabiiti egi yenyini aha biro by'okwezi abiri na mushanju. Dza Asim ahabwa GNTV agari kwotsya.
Kandi nabweki kiri aha mugyenzi Cecilio Gwala Abany'eishengyero eryo izooba babaasa kuba nibainaamira omu biruga omu ishengyero, kandi omuri abo harimu orikujwekyera omwebembezi w'eihanga Omukyara Jessica Alupo hamwe n'enganzi y'eihanga Robinah Nabbanja nabo haine ebi baamugambaho. Ka tubireebe.
Honourable Members, there is a condolence message. from the Deputy Speaker Esmod Ford from uh, Trinidad and Tobago. Erya Nyakazooba hoona omubiri gw'omugyenzi kandi obu ari omunyeshengyero w'okukiikirira abakazi ba disiturikiti eya Dokolo omu ishengyerwa ry'eihanga erya Uganda, Ow'ekitiinisa Cecilia Atim Ogwal Barbara Hoona gwareetwa omu ishengyero, kandi hoona abany'ishengyero barigayo n'okumuteera eriisho rya muheru, nangwa n'okumugambaho ebigambo bya muheru, ahabw'okuba ogu, eshaaha yoona, omubiri gweye nigwija kushendekyerezibwa. Ahari shaaha ina z'akasheeshe, hoona omubiri gwa Atim gwareetwa omu ishengyerwa ery'eihanga erya Uganda, kandi ow'ekitiinisa nainga shi omugambirizi w'eishengyerwa ery'eihanga erya Uganda ow'ekitiinisa, Right Honourable Anita Annet Among, nooyo arigayo akaakiira omubiri ogu omu ishengyero. Abeebembezi batari bamwe na bamwe abarimu engaanzi y'eihanga ow'ekitiinisa Robinah Nabbanja nangwa n'orikwo gw'omubigyere bya mukuru w'eihanga rya Uganda Major Jessica Alupo n'abandi banyeshengyero hoona baagamba aha mugyenzi. I stand here to support the motion moved by the Right Honourable Prime Minister. Right Honourable Speaker, I learnt with deep sorrow the untimely death

Eternal rest rest in peace the honourable Atim Cecilia Barbara Ogwal I beg to submit. Thank you.
Za asiimwe Kagyesa ahabwa GNTV agarikwotsya.
Abandi abany'ishengyero baarugayo nabo babaasa kuba nibainamira omugyenzi nabo baagira ebi baamugambaho. Reka tubireebe. Bwanyima y'omubiri gwe bari omu nyeshengyero omukazi orikukiikirira abantu ba disiturikiti ya Dokoro kureetwa omu ishengye rikuru ery'eihanga erya Uganda Cecilia Atim Barbara Ogwal kandi hoona abanya Uganda baingi barugayo n'okukira nangwa otairemu n'abany'ishengyero matari bamwe na bamwe barugayo n'okumucurura nangwa n'okumuteraho eirishyo rya muheru. Omu kuganiira n'omunyamakuru waitu minisita w'ebya karimagyezi omunda omu ihanga rya Uganda Honarebo Chris Baryomunsi hoona yarigayo n'okugira ngu Cecilia Atim Ogwal abaire omuntu murungi kandi abaire nashuugaanisa ebibiina by'obutegyeki omunda omu ihanga rya Uganda ahu abaire nahurira akatabanguko nangwa n'orutaro abaire naza yabatereeza. Arabire ari memba wa Paramenti murungi kandi omukozi kandi orikufayo aha shonga z'abantu. Abire ari owa opozishoni kwonka abire atari nk'abo abarikugumana, abatarikuhereza kitiinisa bagyenzi baabo, abarikuhagira ebindi bibiina. Abire nahiga buri omwe weena, omuto n'omukuru kandi n'omu Paramenti abire atari omuri abo. Abarikureeta ebiteiso eby'okujumana, eby'okwima ekitiinisa, kwonka abe naareeta ebiteiso by'okwombeka, nk'omunaango twakora aha by'amagara, eby'obwegyese, eby'omwana w'omuhara kureeba ngu nawe yaatunga ekitiinisa nk'abandi, hamwe n'ebyo eby'okutwara eihanga omu maisho. Okugira Uganda emwe n'obu twakuba tutaine ebiteekateeko birikushushana ahabw'okuba ngu nk'abantu ebiteekateeko byaitu bikashushana beitu okufayo okuhurikiza ebiteekateeko tukabyihamu eky'okugashaho. Ekyakabiri eki nkwenda ngu ogyereho akagira ngu twongyere okurwanirira obugabe bw'omwana w'omwishiki n'omukyara ahabw'okuba ensi tiine ahu eraaze baaba batakabwine obugabe oburikubateeka aha murengo gw'omutindo gumwe n'abashaija. N'ekyamazima ebiro ebi abantu nibateekateeka ngu abakyara bahikireyo baine bingi kwonka waareeba abakiri enyima bo bakiri baingi. Mbwenu nyowe nk'omuntu eki nkumwegyeraho n'okugamba amazima. n'okugamba eby'okuteekateeka iwe waaba noobihikiirizamu kandi orikumanya ngu tibirimu oburyarya. Nk'omuntu nshaasire ahabw'eihanga ryangye, nshaasire ahabw'eky'amaani eki turiire nitushoma. Kwonka ebi mushomiremu naanye niija kubikozesa kutwara eihanga ryaitu omu maisho mbwenu hoona ribuuze ziriya, ogwara emanzi buhanga. nambere Sitaane amuheereza ekihuumuro ekirikuruga omu Ruhanga. Ow'ekitiinisa Isingoma Mwesigye kandi hoona ogwo ori omunyeshengyero orikukiikirira abantu ba Hoima nawe omu kugamba aha mugyenzi yarugayo kugira ngu omugyenzi aba akozire ebintu bingi ahabw'eihanga rya Uganda ngu kandi hoona n'eihanga riine kurugayo rikamusiima n'obu araabe yaarugire omu magara g'ensi.

Tiinisa Yoweri Kaguta Museveni nangwa ashendekyereziibwe omukazi we First Lady Mama Janet Kataha Museveni ogwori Minisita w'enshonga z'ebyemizaano n'ebyobwegyese omunda omu ihanga rya Uganda boona nabo babaasa kuhika omu ishengyero okubaasa kureeba omubiri gwa Cecilia Ogwal eriisho rya Muheru. Cecilia Atim Ogwal hoona omubiri gwe nigwija kushendekyerezibwa aha biro by'okwezi abiri na mushanju esaabiiti egi yenyine aha izooba ry'orwamukaaga omu disiturikiti eya Kole. Tuha Ronald Ahabwa GNTV aha parliament.
Webare munonga Ronald omugyenzi mukama amuhereze ekihumuro kirungi okuruga omu murere Rwampara abantu omu district egi baruge bayoreke okushemererwa bwanyima ya bishop wabo Doctor Benard Mutaabi okurugayo akabasa kuba najwara obwa Doctor kandi nibamusiima ahabwokwikiriza Ruhanga akamukoresa Aha myaka yoona ei amazire n'abaheereza. Ka tubireebe. Abeebembezi b'amakanisa g'abarokore baashabwa kubaasa kuba nibakora bakahitsyayo eki barikwenda kutari kutega engaro ab'eishe-emwe abu barikwebembera omu makanisa. Ebyagambwa Bishop Dokita Bernard Mutambi obu yaaba naajaguza emyaka ashatu na mukaaga ei yaamara omu buheereza. Ikumi.
Ku naagire nti ikumi, yaatiina nti nka nta omwe, babiri, bashatu, bataano, bataano nibo ikumi. Paulo naagira ati, Nkakozesa emikono yangye ndekye kushabiiriza, nkahinduka omugugu. Abaheereza mukore, mutakahinduka omugugu, naanye ndi omukozi, nyine orutookye, nindeeberera omwani, nindiisa ente, ndi omukozi kandi ninyebeisaho. Omukoro gwaba gwebembeirwe Provincial Siya ahabw'ekigombe ekirikugaita amakanisa g'abarokore ekya NAFBAK omu kibuga ekya Mbarara, Ow'ekitiinisa Bishop Davis Arijuna yabaasa kuba naashaba abantu kubaasa kwimba eikiriza omu Kigambo kya Ruhanga kandi bakamuheereza n'omutima gumwe. Hati, kigumire kushanga omuntu ariyo naashabira omwana we ati, Mukama, ninshabira omwana wangye. Aije kwaro kuraba epasita. Abaingi na ba pasita bo kwonka niba nibashabira abaana babo abe roya, abe dokita, abe Kwonka waba ori ori pasita otari kwenda ngu omwana wawe aije abe pasita, nyowe ahagati aho nimba nindeba obu hypocrisy. Nimba nindeba oburyarya obunafusi. Ahakuba nyowe nkaye. Mbwenu nyowe nkabishoma, n'eby'okushaba nkabishoma kwonka shi ndi nka Hideo? Mukama eki yaatebeekaniise ngu obe, naakikuhitsyaho. Kandi yaaba naakyenda, buzimazima nookyeshangamu.

Nyoonka naayemereye okwe naabaire sitaaka omu mirimo ninkorera kimwe kwonka ku naabaire ndi aha busingye bwabura ninsiima Ruhanga ahu ndi nkashangayo obusingye.
Aha mukoro nigwo gumwe omu kiikye omu ishengyero ahabw'abantu ba Rwampara disiturikiti arikuhwekyera abakyara, Ow'ekitiinisa Mole Asiimwe yabaasa kuba naasiima emirimo y'omuheereza wa Ruhanga Bishopu Benard Mutambi ei arikukora na munonga omu kubuurira abaana be na munonga omu kubuurira abaana b'eishomero ekigambo kya Mukama eki atwire naakora nk'okubaasa kuba naashabira nainga shi naaheereza omu ishomero rya Kinoni High School. Yaashaba abeebembezi boona b'amakanisa kubaasa kuba nibamureeberaho na bwanyima ekigambo kya Ruhanga kikabaasa kuba nikibuurwa. Eiziina ndi Mura Asiimwe nimba owa paramenti aha ntebe y'abakyara eya Rwampara. Eri izooba ndi aha mukoro gwa munywani wangye Paasita Mutambi yaaba naasiima Ruhanga ahabw'emyaka ashatu na mukaaga ei yaamazire naaheereza Mukama. Haza naanye nyega ekigambo ky'okukunda. Ekigambo ky'okwebaza n'ekigambo ky'okusaasira nibyo bintu bishatu n'ebintu bikuru omu magara g'omuntu. Mbwenu obwa hati nitureeba amaka garimu obutabanguko bwingi, abashaija nibaita abakazi nainga abakazi nibaita abashaija, obundi n'abaana nibaitwa. Kwonka nimanya nti nikiruga omu maka abaana kubakuza batakumanya kusaasira. Baiburi neetugira ngu turekye kubiika. record ninga shi oburomborombo bw'ebi turikushobya. Omuntu ku orikutandika kumubarira enshobi ze kuruga January kuza kuhitsya December, nooreeba atakiri muntu, nooreeba ari enyamaishwa omu maisho gaawe. Ekirikureeta okwita n'obutasaasira. Mbwenu tukwenda okusaasira. Baiburi neetugira ngu mutaza omu kitanda, mutabyama. Okiine eki, ninga eki waagira omwihangwe ku oraze kubyama, oyeteise. Osaasire n'omuntu owaakikureetera. Reero eizooba erindi oritandikye oine omutima gushemire. Kwonka ku orikuguma nooyongyera ekibi aha kindi, omutima gwawe guba haadi, guba nk'eibaare. Mbwenu otandika kureeba omuntu nk'enyamaishwa ekyarugamu kumuita nainga nawe akwita ahabw'ekiniga. Ninyeshengyereza namunonga abo abantu abari omu maka kwegyesa abaana baitu okusaasira kandi nabo Okworeka okusaasira omu maisho gaabo. Yaaba mukyara nainga omwami yaahuurwa kuri omuri ati, Ninsaasira mwami nainga Ninsaasira mukyara, abaana bakureebe nooshaba okusaasirwa, bamanye ngu okusaasirwa n'ekintu kikuru. Kusaasirana amagara gakagyenda omu maisho. Mwebare munonga okumpurikiriza ka mbashabe ngu omwaka ogu okusaasira n'okusaasirwa nibiija kuba kimwe aha bi turaateege omutima. Ahabwa GNTV agaruka Hosea Nahabwe Clinton omuri Rwampara.
Kandi obeire kutwegaitaho aha Nagin TV, ikiriza nkutsigire emitwe y'agarikwotsya Evening Special n'erikuba neekurataho nandi Eva Sakankwasa. Muraare kurungi.
Omugarikwotsya eriizooba. Omubiri gw'omugyenzi owabaireho omuny'ishengyero orikukiikirira abakazi ba disiturikiti ya Dokolo, Cecilia Ogwal Atim gwareetwa omu ishengyero erikuru ery'eihanga erya Uganda. I would like to extend sincere condolences to her family, the people of Lang'o, the Parliament of Uganda and the entire country at large. Okujaguza ekiro kya NRA ninga shi NRM obwa hatiiya kyarangirirwa kandi nikiija kubaho ebiro by'okwezi abiri na mukaaga esaabiiti egi. 38th NRM, NRA Victory Day Anniversary which will be celebrated on Friday 26th of January 2024. Kandi hoona omu gandi makuru. Bishop Edward Munene arigireyo n'okuteebwaho emikono kandi n'okwemekwa ku niwe mureeberezi w'amakanisa g'abarokore ahabw'ekyanga ekya Busoga ahansi y'omukago gwa NAFPAC. To be commissioned. Okuba ngayawulibwa. Into the office. Mu ofiisi. Of the regional overseer. Ey'obwa regional overseer.
Of Busoga region. Owa Busoga.
Nagand omugaruka osye.